Indiki mysalymyzda öňkä görä birazjyk çylşyrymly ýaly görünýär. Etjek zadym x-e u bermek. x deňdir u. Onda dx-imiz deňdir du. Indi berdäki kök aşagynda x aýyrmak 2 dx bölege-de dv diýsek, şundan integral alan ýagdaýymda näme bolup çykýar? Şu ýerden aýratyn alaly. x aýyrmak 2-niň Derejesinde bir gatnaşan iki diýip ýazsak has amatly bolýar. Deňdir. Indi ýaňy t goýup işläpdik ýerine şol bir düzgüni ýerine ýetirip bilýäs. Onda x aýyrmak 2 ni t deňlesem dx-myz dt bolýar. Onda deňdir. Integralyň içinde t derejesinde bir gatnaşan 2 dt. Nägile bolup çykýar? Dereje bir goşsam 3 gatnaşan 2 bolýar. 3 gatnaşan 2 nim Duragyň aşagyna ýazýardym, o-da iki gatnaşan üç bolýar, şeýle gönläp ýazamda, T-niň derejesinde üç gatnaşan iki. T-de ýerine ýazan ýagdaýymyzda jogap bolýar. O-da näme bolýar? Üçden iki, T-miz X aýyrmak ikidi, derejesinde üç gatnaşan iki. Indi bu meň V-miň bahasy. Diýmek, şu ýerde Şeýle ýazan ýagdaýynda aşakda üç, iki, x aýyrmak iki derejesinde üç gatnaşan iki deňdir v. Indi şu ýerde ýerine ýazýan. U v, umuz x, vmiz iki köpeltmek x aýyrmak iki derejesinde üç gatnaşan iki maýdalawjyda üç aýyrmak vdu. Vmiz Ya da şeýle ýazaly. X aýyrma 2-niň derejesine 3 gatnaşan 2. D umuzam dx. Dx. Ine şu bölegi men e, bu hemişelik san bölegini gün öňüne çykaran ýagdaýymda bu bölek üçin hem ýene T düzgünini ýerine ýetirip bilýän. Onda şu ýerden aýratyn ýerine ýetirin. Integralyň içinde x aýyrmak ikiniň derejesinde üç gatnaşan iki dx deňdir şu bölegi men t diýip alýan. T deňdir x aýyrmak iki. Onda dt diýenimizim dx-e deň bolýar. Onda integral t-niň derejesinde üç gatnaşan iki dt deňdir näme bolup çykýar? Ýene bir goşmaly bolýan ýokaryk. Bir goşan ýagdaýymda bäş gatnaşan iki bolýar. Munam iki gatnaşan bäş, t derejesinde bäş gatnaşan iki diýip ýazýan. Diýmek, integraldan şu bölegim şeýle çykýar. Onda galanyny bolşy ýaly ýazaly. Aşakda üç, iki, x, x aýyrmak ikiniň derejesinde üç gatnaşan iki, aýyrmak. Bu hemişelik sanymy çykarypdym. Üçden iki, köpeltmek. Bärdäki bölegim nädip çykdy? Bäşden iki, T-myzyňam bahasy belli, X aýyrmak ikiniň derejesinde bäş gatnaşan iki goşmak S bolýar. Şu bölegi köpeldip täzeden bir duralga şanda özüňiz ýazyp bileňiz. Men şu ýagdaýda goýmakçy. Bu günki temamyz rasional funksiýalary bölekläp integrirlemek. Rasional funksiýalar haçanda px gatnaşygynyň Q şekline ýazylyp, aşakdaky maýdalawjynyň derejesi ýokardakydan bir dereje pes bolan ýagdaýynda nähili usullary peýdalanýas, ilki bilen şolara degip geçeli. Birinji ýagdaý, mysalyň üsti bilen düşünsek, şu ýerde rasional funksiýa berlen. Rasional funksiýany integrirlemek soraýarlar. Integrirlemegimizi isleýärler bizden. Onda meň etjek zadym şu ýerdäki maýdalawjydaky bölegi bir t bilen bellemek. Onda şu ýerden ýazaly. Bäş x goşmak bir deňdir t diýip belleýän. Iki tarapdan önüm alsam, bu tarapdan x-e görä önüm alamda, bäş dx deňdir bu tarapdanam dt bolýar. Onda men dx gören ýerime DT, Gatnaşyn bäş ýazyp bilen. Dowam etýäs. Onda ýokardaky hemişelik bölegi men üçi göni öňüne çykarýan. Aşakda integralyň içinde näme galýar? Bir gatnaşyn T galýar. Indi biz Şu ýerdäki DX-myza näme diýdik? DT gatnaşan bäş diýdik. Onda, şu bäşe men hemişelik san hökmünde daşyna çykaran ýagdaýymda, üç gatnaşan bäş, bir gatnaşan T-de ln T bolup çykýar. T bolup çykandan soň, meň etjek zadym, şu T-niň bahasyna näme diýipdik? Bäşe x goşmak bir diýipdik. Onda, şony ýerine goýmak. Üç gatnaşan bäş, ln. Bäş x goşmak bir goşmak s meň jogabym bolýar. Indiki mysalymyza seretsek, indiki mysalda üns berseňiz, şu ýerde aşaky bölegiň önümini alan ýagdaýyňyzda ýokarky bölek gelip çykýar. Bu näme diýmek? Ln, lnly funksiýalarda şu ýerine ýetýärdi. Onda men aşaky bölege bir t diýip belleýän, x kwadrat goş, ýok, aýyrmak. Aýyrmak üç iks, ol aýyrmak bir, deňdir bir t boljak bolsa, iki tarapdan önüm alan ýagdaýymda, iki iks aýyrmak üç dx deňdir dt bolýar. Ine, şundan soň men integralda alan bahalamy ýerine goýýan. Indi maýdalawjydaky moment t diýipdim. Ýokarky bölegim, ine şu bölegim meniň şu wagt dt bolup dur. Onda göni Men depderini şu ýerik ýazýan. Deňdir. Deňdir näme bolýar? Bir gatnaşan t ln t-niň önümi bolany üçin integraldan ln t bolup çykýar. T-niň bahasyny bilýän. Ln x kwadrat aýyrmak üç x aýyrmak bir goşmak s meň jogabym bolýar. Indi ýene käbir görnüşleri bar rasional funksiýalaryň. Bärde haçanda sanawjynyň derejesi maýdalawjyň derejesinden kiçi bolup, aşaky bölegi belli aňlatmalaryň köpeltme hasyly şeklinde ýazyp bolanda nädip işleýäs? Eger-de iki sany aňlatmaň köpeltme hasyly bolanda, men bu bölegi nädip bölekleýän, A gatnaşan AX goşmak B goşmak, B gatnaşan CX goşmak D şeklinde bölekleýän. Haçan-da aşaky bölek belli bir aňlatmanyň kwadrady, kuby ýa-da dördünji, bäşinji derejeleri bolan ýagdaýynda, onda şu ýerdäki formula görä açyk gitgen, haçan-da aşaky bölek AX goşmak B köpeltmek CX2 goşmak DX goşmak Y şeklinde bolanda onda bu ýagdaýda açýan. Indi bulary birnäçe mysalyň üsti bilen berkideliň. Birinji mysalymyzda men birinji usuly ulanýan. Bärde eýýäm köpeldijilere aýrylan ýagdaýy berlen mysalyň. Onda şu ýerden men şu aňlatmany näme diýip ýazýan? A gatnaşan X aýyrmak 2 goşmak Bä gatnaşan, üç iks goşmak bir, deňdir. Ýokarsy, bäş iks goşmak ýedi, aşaky bölegem bolşy ýaly ýazýan, üç iks goşmak bir. Indi, bärde işlemegiň iki usuly bar. Birinji usulym. Hemmesiniň aşagyny deňläp, ýokarlarynyň öňündäki koeffisiýentlerini deňläp işlemek. Onda ilki şol usulym bilen işläli. Şuň aşaklaryny deňlejek bolsak, şu ýersine x aýyrmak iki bilen, bu bölegi üç x goşmak bir bilen köpeltmeli bolýar. Köpelden ýagdaýymyzda, men gönçerden ýa deňdir diýip ýazaýyn. Bäri üç a x goşmak a. goşmak. BX aýyrmak iki B. Aşaky bölegim X aýyrmak iki, üç X goşmak bir. Ine seretýän maýdalawjylar deň diýmek sanawjylaram deň bolmaly. Onda sanawjydaky X-iň öňündäki koeffisiýentler deňligiň iki tarapynda bir birine deň bolmaly. Onda şu ýerde ilki seretýän X-iň öňünde näme bar? Üç aga, üç a goşmak b. Indi şu ýerden ýazaly, üç a goşmak b deňdir näçä bolmaly? Bärde x göňüde bäş bar, diýmek şo bäşe deň bolmaly. Ine, hemişelik san hökmünde a minus iki b bar. A minus iki b Onda oda näçä deň bolmaly bu tarapda ýedi ba, diýmek şol ýedä deň bolmaly. Men şu deňlemeler sistemasyny çözüp a bilen b niň bahany tap bahasyny tapamdan soň ýerine goýup integrirleýän. Onda ilki b ni hasaplaly. B ni tapmak üçin a ny ýok etmeli bolýan. A ny ýok etmek üçin şu bölegi men Üç bilen köpeltmekçi. Köpeltmek üç. Täzeden şu ýerden ýazan ýagdaýymda üç a goşmak b deňdir bäş. Aşaky bölegi üçe köpeldemde üç a aýyrmak alty b deňdir ýigrimi bir. Aýyrsam ýokarkydan aşaky aňlatmany üç a-dan üç a-ny aýyrsak nol bolýar. B minus minus alty b-miz ýedi b bolýar. Bäşden ýigrimi bire aýyran ýagdaýymyzda minus on alty bolýar. Diýmek, B-miziň bahasy minus on alty gatnaşan ýedi. Indi şu bir zady A-nyň A-nyň bahasyny tapmak üçin etýän. Bu gezek onda men B-ni bir-birine deňleýän-de, B-ni ýok etýän. Onda şu bölegi men ikä köpelden ýagdaýymda Şu ýerden täzeden ýazaly. Alty a goşmak iki b deňdir on. Aşakda-da a aýyrmak iki b deňdir ýedi. Indi şu deňlemede x-ni goşan ýagdaýymda b-m nol bolýar. Onda şulary goşýan. Alty a goşmak bir a ýedi a. Bular nol bolýan, deň bir, on ýedi. Diýmek, A-myzyň bahasy on ýedi gatnaşan ýedi. Ine, şu bahalary men başdaky aýran aňlatmalamda ýerine goýýan we integrallaryny alýan. Onda integral birinjimiz A gatnaşan x minus iki Onda amyz näme diýdik? Amyz on ýedi gatnaşan ýedi. On ýedi gatnaşan ýedi, iks minus iki, bx. Goşmak. B-myzam minus on alty gatnaşan ýedi, integral minus on alty gatnaşan ýedi, üç iks goşmak bir. Dy. Indi bulary men başdaky ýagdaýymdaky ýaly göni integraldan çykaryp bilýän. Ilki hemişelik sany çykaran ýagdaýymda on ýedi gatnaşan ýedi aşaky bölek ln bolup çykýar. Ln x minus iki goşmak. Indi ikimizde şuny göni biz aýyrma diýip ýazaly. Sebäbi minus on alty minus on alty gatnaşan ýedi. Aşaky bölegiň önümi alan ýagdaýymyzda üç bolýar. Onda başdaky düzgüne görä özüňiz ýerine ýetirip bilýäňiz. D, T gatnaşan üç şeklinde bolup, şu üçi men göni üçden bir diýip bärik çykarmakçy. Köpeltmek üçden bir. Galan böleginem ln diýip çykarýas. Üç x goşmak bir goşmak S meň jogabym bolýar.